Хәерле көннәр. Чананы җәйдән әзерлиләр. Ә җәйгә әзерлекне кыштан башларга кирәк дигән гыйбарә уйлап таптым әле. Менә без бүген Яшел Үзән районының иң популяр шәп туристик мәйданчыкларына килдек. Хәзер сезгә кызык мизгелләрне күрсәтәчәкбез. Глэмпинг, табигать кочагында ялны һәм уңайлыкларны берләштерә торган ял итү урыннары. Иң беренче глэмпинглар Англиядә барлыкка килә. Соңгы елларны бу юнәлеш безнең илдә дә бик популяр. Россиядә 400 дән артык глэмпинг эшли дип исәпләнә. Глэмпинг кунаклары кунакханә номерларыннан бер дә калышмый торган йортларда яши. Монда бар уңайлыклар да тудырылган. Менә монда мунча. Җылыша. Үз бармакларым белән тикшереп карадым, су җылы. Я шундый кечкенә генә алда без. Бу кеше билләхи язны көтеп утыра инде. Машина чыкканын. Гадәттә авылда йөргәндә этләр өрә, ә монда Бер андый тавыш та юк. Зато псиләр бар. Һәм алар күп. Авылның беренче яшәүчеләре белән танышабыз. Снежный барс. Нинди исем кушабыз бу мәчегә, иптәшләр? Исемсез мәче әлегә. Комментарийларда калдырырсыз исемен.

Сине ашашыйлар. Гомумән, алар монда бик начар яшәми дип әйтә алам, чөнки бөтенесе дә чиста, пөхтә, үз урыннары бар. Сез канәгатьме? Канәгатьме сез дим? Канәгать диде инде башым булгады. Авылга кайтасыз да инде менә сезгә глэмпинг була. Авылда сыер, сарык, кәҗә белән шундый ук эффект. Әмма бушлай. Җитәкчене менә шулай каршы алалар. Торып басырга кирәк, торып басырга кирәк. Илдар, бу идея кайдан барлыкка килде? Менә шундый глэмпинг ясау.

Тышта бүген шундый матур кояшлы көн. Хәтта күзләрне ачып та булмый. Исәнсез. Аксакаллар җыены.

Безнең киләсе тукталыш этномузей татар авылы. Менә ичмаса, менә ичмаса, менә монда инде кәеф. Кәеф күренеп тора. Татар авылы комплексы 2010 елдан эшли. Әлеге урын татарларның һөнәрчелеге, милли ризыклары, гореф-гадәтләре белән таныштыра. Кунаклар үткәнгә сәяхәт кылып, элеккеге татар авылының үзенчәлекләре белән таныша ала. Әлеге комплекс XVII-XVIII э, гасырларда татарлар ничек яшәгәнен күрсәтә. Һәм шушында төрле районнардан, төрле республикалардан иске, борынгы йортлар җыелган.

Сергей, еще один раз. Давай. Давай, Сергей. Ага. Все, все! Ага, открываем! Әлеге комплекска мин сезгә җәй көне килергә киңәш итәм, чөнки кыш көне монда салкын. Яни борынга да карасагыз бик ашык күренә. Бүгенге температура салкын кыскасы.

Зөләйха күзләрен ача дигән фильмны да төшергәннәр бит, шулай бит? Әйе, әйе. Менә шуның хакта да сөйләп китегез әле. Үзегез дә уйнагансыз икән. Үзем дә уйнадым да.
Аны ничек булды инде? Аны кемдер әйткәнме соң, алар монда килделәр дә. Аларга нәрсә ошаган? Аларга шундый җот кирәк булган. Ул икегә бүленгән булсын, аерым ишекләр булсын. Ну, элек байлар, кулак, кулак крестьяннары шулай яшәгән инде. Теге урта хәлле крестьян дип әйтсәк, алар да шулай яшәгән. Шуңа күрә аларга йорт ошады да, менә шул йортны итеп алар монда инде мин дә риза булдым, әтем и шулай итеп монда 13 көн төшерделәр өйгә. Кыш көне төшерде, февраль аенда ул. Димәк, без э, нәкъ съемка вакытына туры килдек. Әйе, дисәк тә була. да, да, була. Менә шундый кар, кар жауган инде, менә шундый иттереп, шулай төшерделәр. Анда Димәк, Зөләйханы э, Себергә җибәргән кеше сез инде алаймы? Әйе. Ул, ул, ул былай чыкты инде анда теге режиссер әйтә, менә шулай бер кеше кирәк диде, давай Дамир абый син уйна уйна дигәч инде мин э, шул э, риза булдым. И анда минем ролем инде раскулачить итү. То есть анда э, э, без кердек дүртәү инде. Аннан анда мин шул сундуктан, анда бер сундук тора, шул сундукта Чулпан Хаматова җыклаган сундук инде. ул. Шуннан ачып